Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online Audio uri musi wa15 Chikunguru 2022 apo patinenge tichikupai zvaswera zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tisati tatanga kukupai zvanga zvichiitika, regai titange nekukupai misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nhengo yebato reTriple C inopambwa nevanofungidzirwa kuva maCIO. Komisheni yeZACC inokurudzira hurumende kuti isimudzire upenyu hwevanhu. Kutongwa kwaVaJob Sikhala kwaendeswa mberi. Meya weMutare anomiswa pamberi pedare. Topinda munhau dzedu zvizere. Nhengo yebato reTriple C inopambwa nevanhu vanofungidzirwa kuva maCIO. Regai ndikupei nyaya iyi zvizere. Bato reCitizen Coalition for Change rinoti vanofungidzirwa kuti imbavha dzeZanu PF dzakapamba pamwe nekushungurudza nhengo yaro VaTendai Karoba kwaMutoko South, Ward 25 nezuro. Bato iri rinoti Karova akapambwa ari kurufu kwaChimbwanda. Bato reTriple C kuMutoko South rinoti vanhu vakaita izvi vanofanira kusungwa. Topinda mune imwe nyaya. Mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo muzinda weMidlands State University National Pathology Research and Diagnostic Centre muGweru. Muzinda uyu uchabatsira kuti paitwe matesiti akasiyana-siyana, mamwe ekuongororwa kweropa, mamwe ekuongororwa kwekensa pamwe nemaDNA test. Pane imwe nhau yatatambira kubva kuZACC topinda munyaya iyi zvizere. Komisheni yeZACC inokurudzira hurumende kuti isimudzire upenyu hwevanhu. Komisheni inorwisa huori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yakurudzira hurumende yaVaMnangagwa kuti isimudzire upenyu hwevanhuwo zvavo, ichiti kusamira zvakanaka kweupenyu nehupfumi hwemunyika kuri kukonzera huori. Mune imwe nyaya, tine nhau inosuwisa kuzvizvarwa zveZimbabwe izvo zvajaira kuvambuka muganhu weZimbabwe neSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyika yeSouth Africa inoisa magadhi 200 paBeitbridge Border Post. Mukuedza kumisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda muSouth Africa zvichizara muSouth nekuda kwekutadza kushanda zvakanaka kwezvematongerwo enyika nehupfumi muZimbabwe izvo zvakonzera kushayikwa kwemabasa, gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa, VaAaron Motsoaledi, Tumira chikwata chekutanga chemazana maviri emagadhi kuBeitbridge Border Post. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinodirana kumaodzanyemba zuva nezuva kunotsvaga mafuro manyoro. Zvizhinji zvezvizvarwa zveZimbabwe izvi zviri kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo. Topinda mune imwe nhau inosuwisa zvakare. Kutongwa kwaVaJob Sikhala kunoendeswa zvakare mberi. Regai ndikupei nyaya iyi zvizere. Kutongwa kwaVaJob Sikhala kwaendeswa zvakare mberi kusvika musi wa 18 Chikunguru 2022 uri Muvhuro. Kutongwa kwavo kuchaitwa nenguva dza quarter past 2 masikati. VaSikhala vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga kuNyatsime kuChitungwiza. Pamhosva yavo iyi yakapatsanurwa dzikaitwa mbiri mazuva mashoma apfuura. Topinda mune imwe nyaya. Vanhu vakapfuurwa nemapurisa kuChitungwiza vanomhan'arira mapurisa. Vanhu ava vanonzi vakapfuurwa nemapurisa pasina kana kumbopiwa yambiro. Zvisinei, mapurisa anoramba mhosva iyi achitiwo iwo vanhu ava vakapfuurwa nemapurisa achiita basa rawo mushure mekumbotanga apfura imwe pfuti mudenga. Topinda mune imwe nyaya tichitarisa mubazi rezveutano. VaNick Mangwana vanyora paTwitter pavo kuti kuteswa kwava kuchiitwa kana kutumirwa kuSouth Africa kwava kuzoitwa munharaunda uye nemutengo wakachipa. Mudziyo yekuita ongororo dzekensa idzi dzavapo. Vati pava nemishina inoongorora gomarara rinosanganisira gomarara remuropa seleukemia. Pari zvino tobata bepa reThe Herald. Meya veMutare anomiswa pamberi pedare. Tichikupai nyaya iyi yose, meya wekanzuru yeMutare, Kansela VaSimon Chabuka nevamwe makansela gumi nerimwe vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekunyima kanzuru mari inosvika mamiriyoni gumi nematatu emadhora semari yekufambisa pamwe neyekugara bepanhau rethe herald rinoti meya chabuka akamiswa mudare remutare magistrate court achipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yake zvisirizvo Vamwe vari kupomerwa mhosva imwe cheteyo makanzela anoti Farai Mabhiza, Elizabeth Tsoro, Zwinyika Misi, Daniel Saunyama, Blessing Tandi, Tsitsi Zweya, Norman Nyamanda, Saviour Upari, Sekai Catherine, Thomas Nyamupa Ngedenga naKelvin Matsiya. topinda mune imwe nyaya takabata bepa renew zimbabwe mumwe mupurisa anopomerwa mhosva yekutengesa madzimai kuoman mupurisa wezimbabwe republic police akamiswa pamberi pedare nezuro achipomerwa mhosva yekubira vanhu mushure mekunge aendesa vanhu vatatu vakashungurudzwa kuoman kunoshandiswa pamwe nekushungurudzwa pabonde. Bepanhau reNew Zimbabwe rinoti Forward Mashonganyisa ane makore 38 okuberekwa akamira pamberi pemutongi wedare redzimhosva reHarare yeUkai Dzudza ndokuzodzorerwa mutorongo kusvika nemusi weMuvhuro svondo rinouya achimirira kubhadhariswa mari yechibatiso. Tokupai imwe nyaya. Tine nhau inosuwisa yerufu. Tiri mubepa reThe Mirror, kansela weward 15 kuMberengwa, VaRava Zhou, vakashanda kwemakore makumi maviri nemasere vashaya. Vaiva kansela weMperengwa, vakagara kwenguva refu uye vakashanda kubazi rezvemadzimai, vasiya mudzimai nevana vatatu. Tichiri munhau dzerufu zvakare, mumwe mudzimai anourayiwa nemwanasikana wake. Regai tikupei nhau inosuwisa iyi yose. Mumwe mudzimai wekuBeitbridge akafa nekukuvara mushure mekunge arohwa nedanda nemwanasikana wake aiva nechirwere chepfungwa. Tikuweleni Mbezi ane makore 7 okuberekwa akashaya mushure mekugara muchipatara kwenguva inokwana kuita mwedzi umwe chete achirapwa paainge akakuvara. Mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanotsinhira nyaya iyi. Zvatanga takuchengeterai zvinoperera pano. Tinovimba mava nekuteerera kwakanaka kune avo vanoda kugara vachinzwa pamwe nekuona zviri kuitika munyika.

930 anga achikupai nhau ndimavis madondo ndinoti chisarai tosangana zvakare mangwana nenguva imwe cheteyo